Pahan barada. Pahan bu üýtgeşik adam. Oglanlar, eger-de siz Kaka bilen Pahan ikisi şo bir adamdyr öýdýän bolsaňyz, ýok, olar düýbünden başga adamlar. Kaka pahanlyk derejä ýetmek üçin birnäçe ugrubinlerden, durmuşyň kynçylyklaryndan geçmeli, soň pahanlyk derejä ýetmeli. Ol karateň ýedinji dany diýlen zat ýaly-la ol-da. Eger-de Kakaň seni terbiýeleýän bolsa, Pahan terbiýelänok. Pahan durmuşa taýynlaýar. Kakaň ýanyna baryp, Kaka, men ýüzüp bilemok diýseň, Bar basseýne gatna diýip, eliňe pul berip goýberýär. Pahanyň ýanyna baryp ýüzübilemok diýseň, ol seni derýa oklap goýberýär. Öwren oglan. Bize de şuny öwreden bolmady ýaşkam. Näme üçin men postaýan öz ýaşlygy bilen deňeşdirýäraý? Pahanyna düşünmeýän zadym kän, sebäbi ol hiç zat düşündirenok. Umuman wapşe gürlänok ol. Prosta gahary gelip duran bolsa NTV-niň sesini gatyrak edip goýýar. Şony görýär. Ondan bir aý zat geçýär bolin. E şonda atasy öldüripdi maý seni. A men näme etdim düşündir ha? Ýok, özüň bilmeli. Ondan hem diňe men näme käre şu pahan sözüni eşitemde bir hil içki maýkaly murtly, kelles papakly Perhat Babaýewiň sypaty gözüme gelýär käre. Hemme pahanlar şeýle hem käýär. Pahan güýçli motiwator. Ol seň nä derejede hiç kimdigiňi düşündirmek üçin gullugy barada aýdyp berip başlaýar. Aý biz eýledik, biz beýledik soňam Dembilsk albomyny görkezýä welin, pikir edýäňeý bir tarapdan seretseňä o döwür fotoşobam ýokdy. Ýaşulaň barys kaçokdy çyndanam. E nädüçin biziň pahanamyz ýaşka emmes kaçokda biz näme? Pahanyň ýanynda oturmak ol därili boçkaň üstünde oturan ýalyla haçan ýaryljagy belli däl. Otyrsyň, kino görüp otyrsyň, elbetde oň gowy görýän kinosy Banditski Peterburg ýa Ulica razbitih fonarey. Hoo. Bar suw alyp gaý. Kaka suw öňüňde dur-a. Çyşdy suw alyp gaý do. Ýok kaka holodilnikdenmi ýa magazindenmi? Magazinden alyp gaý. Ýok holodilnikde-de bar-a ýöne. Sen magazinden alyp gaý. Jedelem edip bolanok. Umuman şol adam bilen jedel edip bolanok sebäbi ol seň diýjek zadyň hemmesini öňünden bilýä. Öňem bir gezek ýaşap giden ýaly. Onnoňam iň erbet ýagdaýlaň ýene biri pahanyň dostlary öýe gelende. Otyrlar, birdenem seni çagyrýarlar dani. Hawa onnoň näçinji ses mekdepde? Gyzlaň arasynda. Ýene diş zat diýip bolan. Diýjek bolýan zadym pahan bu üýtgeşik adam. Pahan bolmak üçin Gaty kän zady başyňdan geçirmeli. Şoň üçinem egerde pakanyňyz bar bolsa, oňa şu wideony görkeziň, ýüregiňiz çatsyn. Ýok ýüregiňiz çatmasada oňa gowy görýäniňizi aýdyň. Karoçi birinji gezek hytaýlaň toýuny görkezjekdida. Özümem şo ýumurtga almana çykdymlaý magazyna. Ine pitardadan ana doly şeýle bir zatlar aýtýalar. Ana. Häzirem montaž ederin bärde-de bir topar pitarda bar. Näme bolýar diýsem, toý bolýar diýýär. Toý. Ine bulaňam toý edişi. Arada toý isleýän oglanlaram bar. Şişe ýaşuly. Ana, gelin. Näme od bilen girip, kül bilen çykdyn diýýärler-ä. Şeýdip urma etmeli deňde. Ýapdy. Daň welin budilnik sagana. Men ante kino ma bolup ir turaýdym. Men beýlekiler ýaly. Ýok, aý hytaý da bular, hytaý däli hytaýlar da bular da. Ýene bam, haýo ýoma. Bagtly boluň a. Happy. Näde? Oh, sesi. Happy. Happy.
Gaýynyň öňe gelenine Nahoram der, Hemzem der, Garram der, Ýagşam der, Güýçlem der, Güýçlüjem der. Agam salowmaleýkim.
Salowmaleýkim. Bamyň-aý gowmam-a otby? Bir işe baryp okasaňam bolýar-a, bärde okap otyrdyň-laý. Nä, keýpinemi?
Bura gerekmi? Näme boldy?
Eý, haýran galýan eý size. Malades eý. Ýüzüň şeýle bir gaçydar eý. Ýüzüme seredip, etjegiňi edip ýene gürleşibilýäň däl eý. Haý, näme etdim aýam, ho bir Oýun etmedi aýdaý dagy näme boldy. Oýun edemok.
Näme boldy. Oýana ol öňki saňa aýdanymy ýaýrada aýtsyňlaý barmy.
Haçan honk aýdan. Aý ol arada aýtdyma. Diňe saňa aýtdym özüm. Maňa aýdanyňymy.
Diňe saňa aýdanma wo.
Kim bilýä menden başga kim bilýä. Eý.
Bir Ey sözüm yok ey var ey. Binamysyrama sana gayrat et binamysyrama. Yok men bilen aydanam. Ne ettin ay bunu? Men kim aydaýyn o senden başga ben gatnaşýan dostum ýok, zadym ýok. Men kim aydaýyn? O bar edara ýaýradypsyň ha. Indi daşyndakylar bile ugrada ony.

Ay dursun.
Dursun.
Öp burmut gel ay däbärik. Düşünüş bezlik balay. Hawa, ne boldu? Men ol arada ara bir. Hawa. Rahatly meseleni men senen hiç kime aytma dip. Yan kaydanyň.
Yan kaydanyň.
Eş, eşdenim hawa. Ay gülýär ara, gülýär awy. Güler de hawa amca gülmeli sözi däl. Burmut dur ay bir özüňden ullar gepleşip oturka dur ayam.

Sen maňa aýtdyň-a? Hawa, syr saklaýan diýdiň. Saklaýan men?
Men gaty gowy saklaýan. Menem sen bir meň ýadymdan çykaýsa-da diýip bir, senem bir şo syry sakla diýip men dursun aýtdym. Ony dursun aýtdym bul, bulam. Onda bu syr saklanokdy?
Ýok, bu saklaýar.
Bu saklaýar, ýöne bulam Halyl aýdypdyr. Znaşit bärde

A senem saklap bilmän muňa aýtdyň. Men saklap aýtdym.
Dursana how.
Bulam Halyla aýtdy. Bul aýdyp. O nädip Hal. Eý, gelsene bäri. Köp gelsene. Agam, agam näýip diňe men. Mahym, şu gezek normalny bol, gaýrat et, men zordan ýaraşdym, düşünýäňmi? Bir normalny adam bolup bolýandyr a, düşündiňmi? Normalnje bol, normalny. O meň dewuşkam, düşündiňmi? Normalny bol. Salam eňňe. Size marozland beren.
Yene sen may. Susaňa ýygnapsyň bu gezek. Sen ne, ne üçin geldiň? Men senden dindim ha, ne edip ýaraşdyň?

Meň marojna i ol meň doganym maňa alyp berýä saňa däl seň özüňem alyp bilýäň özüňiň islän zadyňy sen maňa gerek saňa bir gün menem şundan geçmäli egerde sen gitmeseň onda menden gaty görme ü-ü düşündiň dämi.
Hä näme diýdiň eje? Düşündiň dämi saňa bir gün berýän bir gün.
Ow, näme boldy? Gowy dälsiň ýagny. Aýtma, şu gowy däl diýip ýöne ýerden sögüp başlady, men näme etdim oňa, beýdip söwer ýaly. Eý, dur meňli. Krasnawodak bolan zady aýdaly-da.